Temmen li jekk tkun elett Kap tal-Partit Nazzjonalista twassal għall-Partit Nazzjonalista biex jerbaħ l-elezzjoni li ġejja?
Għandi konvinzjoni u kunfidenza illi dan jista' jsir. Jekk xi ħadd jitkellem f'termini assoluti ta' ċertezza, Naħseb lanqas il-Partit Laburista ma jgħidha. Jien niftakar lil Joseph Muscat jgħid wara. Sabiħ Busuttil qalha erba' snin ilu. Ħa nikkwota jiena. Jien niftakar lil Joseph Muscat jgħid wara rebħa stravolġenti li l-Partit Laburista kien għadu l-underdog. Jiġifieri jista' jkun li dawn ikunu strateġiji politiċi ta'. Imma ejja nkunu loġiċi għax in-nies il-loġika jridu. Huwa diffiċli. Hemm biċċa xogħol iebsa Però nemmen li tista' ssir. Għax iktar ma nisma' u iktar ma nara kemm kienu n-nuqqasijiet, fejn nistgħu nirranġaw u iktar ma nsir naf, iktar nara opportunitajiet li l-affarijiet jistgħu jsiru sewwa, jistgħu jsiru tajjeb. Jista' jkun ukoll illi ġej fil-Partit Laburista issa tibdil ukoll u ikbar. Il-Mexxej tal-Partit Laburista li tant kellu suċċess diġà ddikjara illi dan mhux sa jkun hu l-leader għall-elezzjoni li ġejja, jiġifieri dak il-proċess li għaddej bħalissa fil-Partit Nazzjonalista hekk imsejjaħ inqanqal u jista' jkun ta' diżgwid, jista' jkun illi dan eqreb lejn l-elezzjoni li ġejja ħa jseħħ fil-Partit Laburista. Dik tista' tkun logħba ta' konvenjenza politika wkoll Fil-Partit Nazzjonalista ħa jkun hemm, ħa jkun qed isegwi, ħa jkun qed jara x'qed jiġri u hemmhekk ħa tiġi qisha wkoll battalja politika tal-imħuħ min ħa jagħmel xiex f'liema perjodu. Dak kollu però l-iktar ħaġa importanti hu illi mill-konvenjenzi politiċi, mill-battibekki, ġlidiet, l-avversarji ta' politika, jiġri x'jiġri rridu nżommu f'moħħna illi min jirbaħ irid itejjeb il-Malta. Irridu Malta aħjar, irridu Malta iktar normali, irridu Malta iktar nadifa. Irridu nħarsu d-demokrazija. U din ngħidha b'onestà mhux biex nattakka imma biex nikkritika b'mod kostruttiv. Ma jistax ikun jarġa' jkollna sitwazzjoni fl-erba' jew ħames snin li ġejjin fejn il-Pulizija, il-Kummissarju jinbidlu erba' ħamsa f'erba' snin. Ma tagħmilx sens, ma ssir f'ebda pajjiż normali. Ma jistax ikun li jkollna sitwazzjoni fejn jekk issir xi operazzjoni, l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ma jinvestigax. Ma jistax ikun. Jien mhux se nuża kliem nitfa' 'l dak il-ħabs u 'l ieħor il-ħabs u 'l ieħor inneħħih. Dak mhux xogħli. Imma li l-ġustizzja ssir, imma li r-rapporti jiġu investigati, imma li fejn għandhom jittieħdu l-passi, u mbagħad il-Qorti tiddeċiedi. u l-emendi li jridu jsiru u t-taħdidiet fuq il-Kostituzzjoni li jridu jsiru fl-erba' snin li ġejjin fundamentali illi f'dawn il-ġlidiet jew logħbiet politiċi tal-partiti u mbagħad il-qafas leġiżlattiv għall-pajjiż irid isir ukoll f'dawn l-erba' snin ħalli l-Gvern li jmiss ikun min ikun, il-poplu jkollu s-serħan tal-moħħ. li għandu iktar protezzjoni, iktar demokrazija, setturi ekonomiċi li qed jitwieldu ġodda u ċertezza li anke taħt Partit Nazzjonalista, il-Malti, iċ-ċittadin, m'għandux għalfejn jgħid jien ħa mmur ħażin, imma ħa mmur aħjar, m'għandux għalfejn jibża' illi l-ħolmiet tiegħu mhux se javveraw ruħhom, m'għandux għalfejn jgħid li jien m'għandi 'l ħadd 'il min immur inkellem biex jagħmilli pjaċir. Għax anke meta ma jsirux pjaċiri, ħa jkun hemm iċ-ċertezza tad-drittijiet illi kulħadd jieħu la ħaqqu, kulħadd jasal fejn jista' u min ma jistax jitwieżen biex ikun protett ukoll. Dik iċ-ċertezza, dak il-konfort lill-Maltin taċċerthom illi anke Partit Nazzjonalista fil-Gvern, ħajjithom mhux talli tkun tajba, imma tkun aħjar. Fuq l-istess kunċett, Simon Busuttil kien qal erba' snin ilu li, Kien ċert li ħa jirbaħ l-elezzjoni. Kif tilef waħda, tilef it-tieni waħda, biddel il-verżjoni tiegħu. Kien qal li jridu jgħaddu għaxar snin biex ikun jista' jirbaħ. Massima Ingliża li tgħid.
Allura inti tħossok jiġifieri kap aħjar minn Dottor Busuttil mingħajr ma neħħlu personali? Hemm massima Ingliża li tgħid, In life only two things are certain. Death and taxes, il-mewt u t-taxxa biss huma ċerti. Mela, li nitkellmu b'termini assoluti mhuwiex l-istil tiegħi. Li nikkritika lil ta' qabli lanqas ma jagħmel ebda ġid lil ħadd, anzi jiena nirringrazzja lil min ġie qabli għas-sagrifiċċji li għamel, għall-korrettezza li daħħal, għall-politika bbażata fuq verità. Issa kienx illi l-messaġġ ma wasalx, illi ma niżilx biżżejjed qalb in-nies, illi forsi ma rnexxilux iwassal dak illi kien messaġġ tajjeb imma mhux biżżejjed għax konna iktar forsi tajbin fil-kritika tagħna imma mhux qed nuru fejn kapaċi nagħmlu aħjar fil-ħajja ta' kuljum tan-nies. Jiena nidda parti minn dak kollu. Jiena nħares 'il quddiem leadership ġdid fil-Partit Nazzjonalista u dan ma tfissirx biss il-Kap imma wkoll Viċi Kapijiet, għax hemm tnejn, Segretarju Ġenerali, ħa jkun qed jagħmel il-politika b'mod ġdid. Ħa nibbażaw fuq il-valuri tal-passat, ħa nibbażaw fuq il-prinċipji li ma jinbidlux għax huma sodi u b'saħħithom, imma l-mod kif issir il-politika ħa tkun differenti. Politika mhux minn fuq għal isfel, imma minn isfel għal fuq, politika li tikkonvolġi lin-nies u tinvolvi lin-nies. U mhux in-nies tgħidilhom int x'għandhom bżonn, imma tismagħhom, tifhimhom u tilleġiżla għalihom fil-ħajja ta' kuljum. Kapaċi aħna flimkien nagħmlu pajjiż aħjar, noħolmuh, nippjanah u nibnuh. U jien nemmen illi kapaċi nikkonvinċu n-nies Illi dan ikun ta' ġid għalihom ukoll.
L-aħħar mistoqsija, qed tiġi akkużat li n-negozju li għandek is-sma fih inti qed jakkumula dejn ta' seba' miljuni, smajniha ħafna dan l-aħħar ġimgħat. Qed tirribatti inti li qed tkun Kap tal-Partit Nazzjonalista ħa jirnexxilek tqajjem il-Partit Nazzjonalista fuq saqajh f'dawk li huma finanzi. Hekk inżommu quddiem għajnejna l-fatt li anke bħala President ta' Birkirkara, il-klabb wasal biex ma ngħatax il-liċenzja tal-UEFA biex jikkompeti fl-Ewropa. It-tesserati Nazzjonalisti kif ħa jemmnuk li ħa tasal tagħmel dan? Ejja naqsmuha fi tlieta. Ġej. Il-kumpanija fejn jien għandi disa' fil-mija biss, mhux wieħed u disgħin, għandi disa', ma akkumulatx seba' miljuni. kellha dejn ikbar u naqas id-dejn għal medda ta' snin. U dan huwa sempliċi ħafna għax min qiegħed fil-proprjetà jaf li inti tieħu loan biex tixtri, tiżviluppa u mbagħad tibda tbigħ. Mela l-loan li kien ikbar bdew jinbiegħu l-proprjetajiet u ma' kull proprjetà li tbigħ tħallas. Ma ntqalx, għall-konvenjenza ta' xi ħadd, illi kontra dawk is-seba' miljuni dejn Ta' dik il-kumpanija hemm ħafna iktar assi illi ma' kull flat ta' appartament li jinbiegħ id-dejn jibqa' jonqos. L-importanti illi hemm iktar ammont ta' valur fi proprjetà milli dejn u hemm iktar sew kieku l-bank ma jsellfekx. Number one. Number two, semmejtli illi jiena rribattejt. Jien ma rribattajt xejn, jiena għedt il-verità x'inhi U spjegajt in-numri x'inhuma. Mela mhux nirribatti. Nirribatti ċara. Ngħid il-verità. U nikkjarifika. Irrid iċċara. It-tieni ħaġa, id-dejn tal-partit. Jiena kont kawt ħafna, għedt diġà anke f'din l-intervista illi jingħad li hemm dejn sostanzjali, nemmen partikolarment fin-nies abbilissimi bħal Anne Fenech illi kienet involuta fir-ristrutturar u allura jiena diġà tkellimt magħha u ħerqan illi mbagħad jekk ningħata dan il-privileġġ ovvjament Tkun importantissima biex dak li sar nifhmu, nara fejn kien tajjeb u nħaddnuh u jekk hemm xi ħaġa li tista' titjieb, intejbuha wkoll. Jiġifieri kunfidenti illi l-esperjenza tiegħi kollha f'ħamsa-u-għoxrin sena ta' avukat ma' negozji, avukat ta' negozji u nnegozjajt jien ukoll affarijiet fejn kelli interess personali, allura dik it-tieni l-esperjenza tal-ħajja u tan-negozju, tiegħi u tal-kollettiv biex inkun nista' nifhem aħjar u nsolvi aħjar u ngħin anke lill-Partit Nazzjonalista ħalli jibqa' jissaħħaħ finanzjarjament. L-aħħar parti tal-Birkirkara, hemmhekk iktar ma nkunx qed nitkellem għax naf l-affarijiet inside out, il-liċenzja ta' Birkirkara ma ngħatatx assolutament mhux marbuta ma' xi kwistjonijiet ta' dejn jew finanzi li kellha imma ma' proċeduri ta' ħin illi l-Assoċjazzjoni, għar-raġunijiet tagħha, qalet illi dokument partikolari ma kienx daħal f'ġurnata jew oħra u allura ma kien hemm ebda data indikattiva li kienet kważi. Le, le, id-dokument kien relatat ma' finanzi, imma il-liċenzja mhux ma ngħatatx għax kellna problema finanzjarja, imma x'talbu dokument jew kien mitlub dokument li jiġi ppreżentat, liema dokument jeżisti u ma għandu ebda problema fih. Huma qalu li kellu jidħol sa ċertu data. Mill-istatut ma jirriżultax mir-regolamenti sa meta kellu jidħol, imma qalu li b'email partikolari persuna partikolari seta' kkrea did-data. Mela kienet kwistjoni Ta' meta daħal dokument. Mhux li hemm problema finanzjarja. Fatt, problema finanzjarja fil-Birkirkara m'hemmx. Fatt, Birkirkara ma għandha ebda dejn illi mhix kapaċi tħallsu. Fatt, Birkirkara dejjem ħallset l-obbligi kollha tagħha kemm mal-plejers, kemm mal-istaff, kemm mal-banek lokali. Anzi, meta kont hemm jien, nefqet iktar, daħlet iktar u ħa tibda proġetti kapitali li qatt ma għamlet bħalhom illi ħa jwasslu li jkollha bażi finanzjarja ħafna aħjar milli qatt kellha. Nirringrazzjak
ta' lilqajtna hawnhekk għal din l-intervista u nawguralek.
Grazzi inti, grazzi tal-ħin u ta' din l-opportunità. Grazzi.